U sinjuri nilqawkom għal shooter l-appuntament tagħna magħkom ta' kuljum. Aħna isna dentist imma Aħna ma tħallas, ara d-dent. Ħallini. Tiġi kolja. Ħallini, ħallini. Iwa, dejjem niprofa nibda differenti, nibdilhom bil-bissima wara ġurnata xogħol, tidħol int tkun inkazzat. Oh, għax għadni kif ġej minn supermarket u dal kaxxier kien isu toqba. Iqaf, iwejja.
Le vera.
Xiex vera.
Jismu. Ha, ha, ħanori. Ha, tara riċevuta. Eh? Janus, Janus taf xini. Naf xini Janus, mandekx għalfej tkompli. Imma ma tistax tirraġuni hekk, eh? għax forsi fil-lingwa tiegħu Janus. Eh. Jiġifieri xi isem kbir. Għaxsib ta' Sander. Forsi jiena f'pajjiż ieħor jgħidu dejjaqt li Sander. Għax Sander ifisser xaħġa oħra. Eh, se tħassibni ħażin jekk ifisser hekk ismi.
Ħana li xanamlu, ena qalbu s-suġġett u naħsbu fi bnidem kbir.

Hello! Jina Marija Hallas u l-lum ġejt niltaqa ma' Karl B. Hello, nice to meet you first of all. Thank you, kemmu bravu jaf kif. Mela Karl, aħna qegħdin hawnhekk għax inti għadek imħriġ diska sewwa hmm. u din id-diska indaqitlek ukoll f'San Siro qabel logħba ta' min? Tal-Milan? Eħe, eh, kien għedin jilabu l-Milan u fil-half time, fil-half time.
Ooh, how nice! U inti ma' minn iżżom? Jimma l-Juventus.
Kulħadd beda jibat li issa ma għana tibda żżomm, issa ma għana tibda żżomm. Oh Mal-Juve għan ibqa' ġifieri. Għad tibqa' mhux sew, mhux sew. Isma' qal, inti kemm għandek żmien? 41.
Kif tħossok li fl-aħħar sar jaf bik xi ħadd?
Eh, le, tajjeb, aħjar, ġifieri sni qiegħed immur Iktar iżgħar fiż-żmien, peress li issa saru iktar jafuni nies. Mela, fuq la donna mobile, tafa dija u inti trans biss. La donna mobile. Tafa, tafa, bravu, ok, prepara vuċi. Eh, jirrit najda di.
Bijaj, bijaj, bijaj. Eh, ftemmu. It's ma fik xejn, daqsi DJ,

Maltija u għandna l-fej inkunu anorati b'dal artist. Bih hija, bik le?
Xiex, jien artist ukoll. Ija, għattit ngħidlek x'għamilt biex nurik kemm jien artista vera, mela jien insertajt dal-video għara ħanurjulkom. Issa mbatat, jekk jagħmilha hu. M'għandix nagħmilha jien. U kif mort? Għalaw eh, eh, kif mort. Jena ġejt hawnhekk fil-qalba tal-Università Maltija għax jiena nemmen illi artist ġdid li t-teknoloġija ġdida li ħanorikom għandu jvara l-apprezzament tiegħu propjament fil-qalba ta' dik li hija kultura Maltija. Hi, can I try something on you? Yes please, I'm, uh, I'm an artist. Għala għajnejk. Weġġajtek? Le. X'taħseb? Sabi ħafna.
Kemm lessa li tħallas għalija? 20 eh, euro. Jena artist.
Eh, tixtieq prova l-arti tiegħi?

X'taħseb? Flus! Wara di, vera ninsab diżappuntat għaliex l-arti tiegħi mhijiex apprezzata u allura ddeċidejt li nibqa' preżentatur għax dik kapaċi nagħmel.
Vera ħa ngħidlek ma tistħix u ssib il-min joqgħodlok ukoll. eh? Allura, allura.
Kieku jien taf kemm kont intik biddiex lilek. Ma jien kieku ħan waqfek. Għala le. Ma kif ħa joqgħod li rasek ġoddix kif Laqlem ħa ngħidlek ma nafx jgħidu jiena. E, e, Insomma, sinjur, narakom għada għal shooter ieħor. Ensemmukom.